My Naija people, I don bring una ogbonge bishop news tori. My name na Nehi. The naira to dollar today, July 18, 2023, na 795 naira per dollar. for inside di investment and importers window while di black market don be 827 naira per dollar. President Bola Ahmed Tinubu yesterday on Monday, July 17, 2023 don come back to Abuja from Kenya after we attend the media coordination of African Union wey be say dem do during the weekend day as the AGF and some senators dem for inside Abuja welcome am when im land. plenty nigerians dey don dey vex dey provoke as dem come dey complain after wey di price of petrol don increase eh, to 617 naira per litre for inside nnpc fuel station as dem adjust am from 539 naira per litre to 617 naira per litre as plenty nigerians dem on top twitter come dey post di former presido picture wey be muhammadu buhari come dey yarn eh, say dem want am back say because dis suffering wey nigeria dey suffer e don dey too much. rumour don dey carry about say federal goment go fit raise di minimum wage of workers for inside nigeria from thirty thousand naira to two hundred thousand naira per month o and na wetin nigeria labour congress don dey fight federal goment say make dem use di subsidy money take dey pay workers dem reach about two hundred thousand naira or three hundred thousand naira say because di suffering wey be say workers dem dey suffer for inside nigeria don too much because of the high price of fuel and the high price of other things dem for inside nigeria federal high court wey dey for inside warri don come pass judgement e say make road safety commission wey be frsa say make dem dey operate only for inside federal road as dem come yarn e say na wetin court of appeal also don even tok for inside asaba delta state say make dem dey always dey operate for federal roads only dis one come mean say market don for press road safety pipo dem for this kind matter. According to the latest report from National Bureau of Statistics, Dokon Yan say Lagos State don become the most expensive state to live for inside Nigeria as things don cost well well especially food and transportation and na Channels Television na dey come out come yarn the story. Tonight, Lagos becomes the most expensive state in Nigeria, according to latest report coming from the National Bureau of Statistics. afta wey di enugu state govnor wey be peter mbah don waka around inside di enugu state on monday july 17 2023 come see say plenty traders dem dem no gree take come out o as all of dem come dey for house because of di siddon for house as e come provoke o come threaten say e go collect back all di licenses and also collect di shops of any trader wey go obey siddon for house o for inside southeast as pipo come dey tell am say make him first of all arrest all those fake indigenous people or biafra members dem wey be say dem dey order people to sit down for house and also dey cause gbege dey kpai people for inside southeast state dem before him go put that order say because traders sef no even happy say dem dey sit down for house dey lose money like that. di osun state high court wey dey for inside ikire on monday july 17 2023 don come sentence one pastor or cherubim church wey im name be philip shegun say im go kpai by hanging say because he go join body with Owolabi Adiko, 23 years old with him mama, come buy one final year student of Lagos State University where her name be Favour Oladele, wey be Owolabi Adiko girlfriend. The acting comptroller general of customs dem wey im name be Bashir Adewale Adeniyi don come show 31 rifle guns dem wey be say dem see for inside one container for Lagos port within just three weeks wey be say dem appoint am as custom head. I don't know, I don't know how to see am. I don't know how to see am. I hear one for your afta wey calabar police for inside lagos state declare one lagos state big boy wey be killer boy on top social media wanted say because. Im kpai im girlfriend come even cut im bobby and kpekusi take comot for morning ritual. But killer boy don come out come talk say na lie people dey lie o. Say im no cut off im girlfriend kpekus and bobby take comot for morning ritual. Say wetin happen be say him with im girlfriend dem be get gbege wey make the girlfriend come first of all come chook am. Im come chook the girlfriend the back wey make the girlfriend come kpai as im come dey yarn say im regret for wetin im do o. and him no dey fear to come out to come give himself to Ikoloba police say because him dey ready say even if say the thing go kpai him life say him dey ready to face the law. plenty students don come dey stranded on monday july 17 2023 after wey heavy rain fall wey make flood come carry the road and other places dem for inside oba community orile agege local government area for inside lagos state but thank god say the water no carry any of the students dem take go. The Ondo State Security Network wey be Amotekun Corps dem don come catch two small girls dem wey be say dem go lock themselves for inside one hotel wey dey for akoko area of ondo state come dey call their parents say dem kidnap dem as dem come dey ask for ransom of hundred thousand naira from their parents say before dem go release dem and their age na within thirteen years and fifteen years old. plenty nigerians dey don come shocktalize after wey some people dey wey at ten d one party for inside lagos state carry bags of rice take come back house as souvenir gift wey the celebrant take give everybody wey come the party and this party happen for inside lagos state. na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.